Gidiji bolma. Gel eý köňlüm, saňa nesihat kylaý. Watany terk edip gidiji bolma. Özüňden egsik bir gaýry namardyň hyzmatynda gulluk etiji bolma. Hyzmat kylsaň bolsun bir asylzada. Ata-babasyndan beýik begzada, her çent eger bolsa azu ustada ýanyndan bir zaman gidiji bolma. Akbaýyn galmazdyr bir akan aryk. Bir tenli adam ki, semizdir aryk. Bar ýüzi barukdyr, ýok ýüzi çirik-çirik diýip gaty aýdyjy bolma. Ýagşylardan hergiz çykmaz ýamanlyk. Asly ýaman bolsa çykmaz ýagşylyk. Aslyga dartadyr ýüwrük çamanlyk, ýüwrükni çamanga satyjy bolma. Bir nesihat bereý. Pendimi alsaň. Imtiýaz eýle gel otursaň tursaň, indegsiz habarsyz bir ýere barsaň kişi aşynyň duzuny dadyjy bolma. Çagyrylan ýere bar. Otur gul turma. Çagyrylmagan ýere görünme barma, uýalmaz kişi dek süýrenip ýörme, buýrulmagan işi ediji bolma. Eger sen hem bolsaň, nerm-u mylaýym. Sen mylaýym bolsaň, guluň bolaýym, Gulagyma bergen pendiň alaýym, Kişige gaty söz aýdyjy bolma. Nem düşmese gökden, ýer neý götermez. Ýygylsa müň gaýgy bir iş bitirmez, Är ýigit köňlüne gaýgy getirmez. Namart ogly deýin gaýgyçy bolma. Merd ogludyr, ilge ýaýar desterhan. Dogry söz üstünde berer şirin jan, ömrüni ötürgip diýmezdir ýalan, jäht eýläp ýalyn söz aýdyjy bolma. Sag dil kükregi hergiz boş bolmaz. Her niçe katlansa köňül hoş bolmaz. Iki ýagşy bir-birege duş bolmaz, ýagşyny ýamana çatyjy bolmaz. Töwekgül nereler, endişe maýa. Köňlüňni iberme her kaýsy jaýa, barçanyň yşanjy kadyr Allaýa, Alladan özgäge söýenji bolma. Okyr bolsaň, okur nebsiň gözüne. Gara, çyn göz bilen müsgep ýüzüne. Allanyp girmegil şeýtan sözüne, Allanyň emrine goýgujy bolma. Eger bolsun diýseň, ýeňil agyrlar. Çykgyl bir ýana, tä bürýan bagyrlar, Ýoluksa gözüňe geň-uly sagyrlar, Olaryň halyga gülüji bolma. Kiçilikden ybadatga boýun boý. Gyýamatdan oýun kylsaň oýun goý, Terk edip dünýäni zowk-u toýun goý, Bir pena ýoluga gaýtgujy bolma. Uruwluw men diýme, taňla uruw bar, Asabu namaýu wezi soraw bar, Ýalançy bendemiz sansyz duraw bar bilip ýalgan sözi aýdyjy bolma. Meýişseň mertebe hezar haşyrda. Otun ur Kagbaga taryky künçde. Kurany köýdürip butga kyl sejde merdumga azar iş ediji bolma. Ber tapsaň dünýäde mülk isgender. Garunyň maly kem bolsa miýesser, ahyr bolar sen ýerige barabar köňülle men-menlik ediji bolma. Eger çenli bolsaň, sahyby mansap. Sözün diňle. Köňül bozgyn şa teňläp, söz tapsaň sözle gül tapmasaň bol his, goldan gelmez işini ediji bolma. Daň atsa mollalar çagyrar azan. Bozulmazdyr hergiz kysmatda ýazan, Ýigitlik bossandyr garrylyk hazan, Tesbihden özgesi aýdyjy bolma. Aýdarlar, Ýyrtyk don görse it gapar. Päli ýaman bende Hudadan tapar, Ahyry bir gün kylar sen sapar, Dar köňül pygylyny tutyjy bolma. Kitabyn açyp an okyp molla diýr, Gögeridir ýagmyr suwy birleýär. Alkyşy fatiha doga bilen är mazlumga sütemlik ediji bolma. Yzzat etgen bile kişi baý bolma. Ýerniçik gatlansa mülki şaý bolmaz, jahany talh edip köňli jaý bolmaz jennetde jaýyňdan gidiji bolma. Garrylyk gelgisi bir gün apaty. Ýigitlik gitgide bir gün kuwwaty, ganymat bol, gapyl, bir dem pursaty murda dek uzanyp ýatyjy bolma. Itniň balasyny tula azdyrar. Gojasy geçirer, bende ýazdyrar, Argumak balasy bara ozdurar, bende sen hojaňa ýazgyjy bolma. Döwletli ogullar ýaşda baş bolar. Ýaşadykça, bidöwletler iş bolar. Birehim zalymyň bagry daş bolar, barar ýerge kesek atyjy bolma. Är-ogul balasy bara beý bolar. Gamçynyň astynda ýaman eý bolar, märeke görmegen ýigit neý bolar, gelir-gelmez söz aýdyjy bolma. Müminiň kinesi keten roýmaly. Guraýan şa bolar ýermiş mysaly, Köňlüňniň kineden eýle gyl haly Küpür dek kinan tutujy bolma. Eý, köňül, gel-gel sen hakny tapaly. Nebsimiz merkebini münüp çapaly. Aýdarlar, Hak ýermiş mähru wepaly Şol sözünden hergiz gaýdyjy bolma. Hak ýermiş bendäge ýakyndan ýakyn. Kim nesip eýlese muhabbet sakyn. Jaýba-jaý getirseň bendelik hakyn Hojanyň buýrugyn goýşy bolma. Men diýdim birniçe pendi-nesihat. Bilseň nesihatdyr ýogsa pesihat. Pesihat bilmegil bilgil nesihat ýalan sözleri aýdyjy bolma. Maksat, bu sözler nykl gyl ygtybar. Umdetil umra mehter ynak bar, Aňlamaý sözleme, tamynda gulak bar, Iç syryň kişige aýdyjy bolma. Magtymguly, köňülde köpdür armany, Tapmady akybet derde dermany, Ýetişer bir güni Taňry permany, Ruzy şew gaplat, Ýatda ýatyjy bolma.